Bom soli ka ti zaŋ a zaŋ ti Alajashi naa maa yimi zuɣu maa yɛli ni zuɣu nyaanga din nyɛla doo maa di biɛla yiŋ ka a zaŋ do kanna ka o puhiri ti hali o kuli ka shɛli tiri ti gba yaa ti naan na mali suhu duu amaa o ka yiŋ ŋɔ o bi koolira a bi wumdi o damli shɛlshɛli kuli ka ka saha garita ka a kuli ʒiya ka nyin
ti ku wum nyaanzubo

Ma pa tinim suhu o ka suhurlim, o ka suhuyurlim, ŋun ka suhuyurlim.

Biɛɣu na ʒi n-ni ka o bi kɔb, o bi boli ma.
Tɔ! M ma ni yɛli ma ka taali n-nyɛ li. Yɛtɔɣ shɛlikam, yɛlimaŋli o ni chaŋ hal n-ni zuŋ o, mam mini o. O ni daa tuui chaŋ ka di daa na so gba.

ni yɛtɔɣiba.
Ni o bɔla paɣa ni Silimiin paɣa ka o bo ni ka bɛ mali bihi ata ni ka o bo n-yɛri yɛtɔɣa yɔyɔya tiri ma m-mini o kula ni na ni n dala ka n gu so ka yi yɛn kana ti bɔha n-nya nya din tooi niŋ ka a mi li ka zɔri n suhi ni a yɛli ma m ma. Ti zo ka n yɛn suh a ka gbaag a gbal ni, Zom Naawuni! Dindee ni nyɛla lala, m ma nyini zom ni a yi yɛli yɛma Naawuni. Ihiin! Ni di ni pahir ayi asibaasi ŋɔ ni ŋɔ, m ba a ni boli ma m na ni bɛ yɛn zaŋ ma n-ti doo ŋɔ.
N zaŋ a ti doo ŋɔ? Ɛɛn! Ka gba yɛri yɛtɔɣ shɛŋa bɛ ni yɛri maa, ka dabiɛm gbaai ma ni. Dokotuna.
Kaman yɛrim m baanim ni

Hal yuŋ la o saya ma ni o saɣi kundina, ni o mi ku mali la o shili n-sa o ku paana yi yɛn loli amiliya. O ku yɛn bɔhi ma mi ka yaa na ʒini naɣi ma, yaa yi kul bi kana zuŋɔ biɛɣu ni a yɛn kamina. Di zuɣu a nya yiɛŋɔnim yaa? Bɛ bi nyara ka yɛra. N shiri ku kpari silimiin paɣa n dɔɣi bihi ata ka bi yɛli ma ŋun ʒiya ŋɔ. Amaa saha shɛli ti ni ʒiya ŋɔ maa, ni di yi fom o gbaai ku nyu. Doo n malila nimaani taam shɛli o ni fomdi maa. Amaa ya ni o bi bo naa maa, di niŋ ma mi lahaʒibisi.
Mam mi lo bo naa maa n kani na yuli maa na ʒiya yɛli ma ni o bi bola.

nyam suha zaa jɛŋgbari ŋɔ ni ku kpi n-do kpi ka n ku n zaa ku garitimi ka nya o ka yɛn yɛn ŋɔ so kuli ni niŋ hankali n niriba ata binkɔbiri ata ŋɔ puuni so kuli ni mali ninsal hankali n ni kpuɣ o ka yɛn ti kpuɣ
ka wula ka yɛn yɛli A ku chɛ ka n ya ka daa nyin bi nyu. Ka bana nyɛ ninkura ni gbaai li ni zaŋ gbaagi a nɛma di ku nyɔni. To dim suɣulo kpuɣim o, kpuɣim o yi nti lab. Zaŋ o bahi sambani. Zaŋ o bahi, zaŋ o lab sa. Chɛ yi o doya lala niriba yi nya bɛ ni tu n-nya. Gbaai kpuɣ o, kpuɣ o yi nti lab. Dim suɣulo. Please.
N waya, zani ma. To a nyɛ yi tamali dabba ni niŋdi ka ti yɛra ka bɛ ni ti turila dabba maa. Ka n ku kpuɣ jɛŋgbarigu ŋɔ maa ti labi. ka a yoli ka di bukaata nyɛ din ka a yoli bukaata ka di nyɛ din di a bi nyɛ ni mali shili man kuli n fiɛbi yina ŋɔ maa n ti kpuɣi jɛŋgbariba ka a zaŋ yoli zaŋ tooni ka lee lee sista sista koos ka n lee ɛɛ burɔ ya o bee wula a jɛmmal man ni yɛlimi n bi n so bi va gɔrigi maa ibola gba n tooi gbaagi jɛma a mali shili maa nyin chaŋ oi la ilaha illallah n puhi na yiri ŋɔ yiri ŋɔ nima

Yimna. Ka daa nyɛ ŋun waya yimna n bi bɔra saha yimna n ku su du yili bibihi maa ka o kɔn yili ka waligu maa ti puhi o ka ee yɛtɔɣ shɛli maa. Nyɛma garima la yaa ka gbini ka n daa damsi m pani ka a nyɛma ʒima. N waya man bi bɔri gbini dambu yɛtɔɣa a bi nyɛ jɛŋgbarigu ŋɔ suhi zaa a bi nyɛ ŋun kpi n-do a dundoli ŋɔ ni.

N tiɛha bia ŋɔ maa di kpa binshaɣu ko ŋun pun vahi bɔbisi n ku vooi bɔbisi maa yina ka o yɛn vaai kuli taɣi tiŋ la n yina ti gabira zaŋ o yin ti labi jɛŋgbal ŋuni n zaŋ ŋun yin ti labi o maa n ku o m po Naawuni a bi zaŋ jɛŋgbal ŋɔ labi a ku lan kpɛna n du a la kpɛ yɛla ni yili ŋɔ ni wahi ka a baŋ pam o yin ti labi

Doo yili bɔɣa n ti bɛ ŋɔ abba kuli nyɛm ʒe shɛli ŋmani pam a gbaai to bi zaa kpalim na ti tam lan sani kuli ni zaŋ so ti Naawuni ka lee kuli ni garo doya Naawuni Rahman ku niŋ a tuuba ni bini ŋɔ nyɛbu ŋɔ o n duma Naawuni Naawuni taɣi n yi dini ŋɔ hali.

M mini shieje m mini daan duuru wa mini naŋgban kpiŋ nyin kpima lana naŋgban puɔnfu lana mina. Ti yi daŋ ka yoma di ni chɛ a ni bɔh a maa, di nyɛla di yɛn pila a mi ka n daŋ sɔŋ sɔɣ ŋɔ sɔŋ ka zaŋ a chaŋ a fa yiŋa lahi zuɣu ka a ti kaandi ma yɛla. N zaŋ ma chaŋ a fa yiŋa.

A buma, a mɛ ni kuli, a kula nyɛ duu ŋɔ ni n kpi. N yɛn yɛli a yɛmaŋli ka di gbuba. Ti bala ni kuna maa n kuli mina ni n kɔŋko ti naɣi doo maa doya. Yi shɛba beni yi kuli ʒini duɣi lala maa ka nyɔhi maa kpe ya kpaŋ maa yi ku su kom laa ka a yɛn zaŋ kpe doo maa sani n ti nyo ka yɛn ni mani n-chaŋ a nyo mani n yɛ o ni o yɛli maa ni a nyo jɛŋgbariga a mi yuŋ kom subu.

Yuli ma n zaŋ suhupiɛlli yɛtɔɣa bee suhupiɛlli yina ni nti ti a fiila. Ka n tiri a fiila ka a kuni a nini polo ŋɔ, wula ka a yɛri lala? Saidan, wula? Ka bɔna. Naawuni zuɣu a bi chaŋ niŋ suhupiɛlli. N ni yina ni suhupiɛlli shɛli ŋɔ, a chaŋ ka n suhupiɛlli maa yɛn barigi ka chɛ ma.

Naa zuɣu a bi chɛ ka n niŋ suhupiɛlli. N yi ku kpuɣi suhupiɛlli maa tuhir a soli maa, a niŋdi a nini polo ka suhupiɛlli maa barigi. Ka a chɛ a ni lab n yiŋa.
A mali paɣa ka o bi tira suhudooya, a ka tom n kulisi o yiŋa. A bi chɛ ka o be a kɔbili ni n-dariti a soli.
Ti chɛ a ni baŋsiri a dayurilim shɛli ma ni mali tiri a maa di ku tooi niŋ ka n kari ni a kuli ma. Di yi niŋ ka n yi leei bubɔra n-na n-ku lɔhi a milɛma ka di kuna.

Ka dira fiila shɛŋa di mi ŋmanila a tamdi li mi. Yi amiliya nyɛla di ʒinahigu bini, forever and ever bini n-nyɛ amiliya. So di bi tu ni a chaŋ ti pii ninvuɣ so a suhu ni bi gbaagi, ka be o yiŋa ka chani niŋdi ninvuɣ yoliŋ, bee ka biɛɣu bi neei ka a yina ka bi kaandi a daba ma biɛɣu ka mini yɛra li. Di zuɣu n ni piiri a suhu a ka ti ma min kulisi n yiŋa. Ɛhii.
Saida, Yi ma zom ti duma ni Naawuni yurilim pam ka m mali dira maa. Yuli ni ku pun shɛla Adam ni ma bɛ ti daa mili ŋɔ maa zuɣu. Yuli ninvuɣ timsa bɛn daa kana ti daa mili ŋɔ maa, di kɔŋko doli tuya ni a ti a ni ku ku na yini ŋɔ maa ka a saɣi ti ma ni bɔri shɛm.

Di mali ma suhu bɔhigu pam. Biɛhi shɛli a ni zaŋ bɛ ma ŋɔ maa ni ya ni di niŋ ma nyaɣisim m ma la ʒiri. Yurilim mi n-nyɛ a ni mi li ya maa. M mi zaŋ ni li yurilim maa dira. Tɔ a ni kul niŋ ma shɛm ŋɔ maa zaasa di yi mi ka yiŋ yi paɣiba ka a kpɛna ti wuhi ma yurilim Naawuni zuɣu kaman Dewula.

A mi ni kpɛna ka ka kuli bɛ ka di n kali alaafee maa. Ayi maa di chɛ biɛla gba niŋ di buhi gba. Nyama ŋuna n niŋ bina duɣura pam. Ɛɛhɛ. Buli chɛ ka n niŋ bina duɣura.

Hali ka di ti paai ka bɛ kpalim malila binkpima labiri taba, a ni tooi kuli neei ka so neei biɛɣu yɛra ni eei nokpiɔŋ m-be o dee o ʒiɛbahigu ni, ka so neei biɛɣu yɛli ni jɛŋgbari kpiɔŋ ka bɛ zaŋ na ti dee nti sɔŋ o dundoli ni. Yɛla maa yaɣiya. Tɔ! Ka n kuli lihiri ba surum nti bi mi yɛtɔɣa maa ni yɛn gbaai li shɛm. Domin bɛ lahi baŋ a mi gɔri jira sani ka yɛtɔɣa maa yi sunsuunilan ŋɔ amiliya shee bi mini Naawuni. Di zuɣu amiliya ŋɔ maa ŋuna n-tɛha n-kuli bi di m-bi wum o nyaɣisim, domin bɛ darin suhila lan kani.
Dee, atakura man ni ku nya li shɛm, shee a zaŋla suɣulo ni kpahimbu. Tɔri pa taali ŋɔ maa zaaha kamani daa pun di bi tu ni yɛlli paai nira ka a lan teeri o yɛtɔɣ shɛŋa a ni daa baliba zaɣ kɔɣu m-bɔŋɔ zaɣ jia m-bɔŋɔ zaɣ siɣisili ni m-bɔŋɔ di daa naan sɔŋ ti amaa a ni kpuɣi ba

Amaa bɛ zaa ni saɣisi ka bɛ a ni kul nya ba, ma bi kul, ma mi n-kul chani ka so yɛn ni, Naa kpaŋ a maŋ pam, ka nyin mi nini leei duɣi. O ni ŋun nya ma, to di fitina n-nyamiya bee ti zabiri ka yɛn kpe bɛ sunsuuni gooi ba. N jira ŋɔ zaa yɛn bemi, m puluɣu ŋɔ zaa, doli ŋun kul guhi o kpee nyahi li, naanzuɣu ŋmɛri ŋmanila simiti kpalaŋ ka bɛ pii laba. Eh, to di pa taali. A nya ti- a nya ti n ku yɛn niŋ shɛm bee man ni ku yɛn n zaŋ n hankali shɛli zaŋ ti a. To.
Shi a ni yirina ŋɔ a bi yaba ni a kanna kpe bee? Da- pa- Man ku lan sa hali man yɛri bindi ka bi kanna ni ʒini. To di pa taali.
Ku sɔɣi kpe duu. N ti ku fo m beni. To.

O a ku shi ni o kpaai sɔŋ ka a ku tɔhi yina vaama, a bɔra ka a ku kuhi pam ka niriba laɣim. Bee di nyɛ so n-ku yina gba ni o booi kpee vuri a nini bansi ni? Ɛhɛɛn, ti zaŋ la a kpahimbu maa ti tib ti, ti, ti, a ni nya ka ti zaa tib a maha. O, o, sɔhimba. Bee paɣaba ayi maa ni daa beni, bɛ lan daa nyɛla?

N ku chɛni ŋɔ di naan fɔhi m mini so na ku bɛni n ku yɛn kpɛla duu a ni ku yɛli ŋɔ zuŋɔ ni pilli. To ku kpahimmi laa zaŋ chaŋ. N ni pilli zuŋɔ oi ka chɛ n yi kpɛri a Naawuni zuɣu din nyɛ niŋgbuŋ duɣili man ku mi ni n ʒim ŋuna yɛla ŋɔ yi ku nyɛ

A ni ku yɛn ni ti di yɛli zuɣu. A ni ʒiya ŋɔ ku dɔni ŋɔ ka yino dɔni ŋɔ ka yino dɔni ŋɔ. So yi bɛ ŋɔ ka so bɛ ŋɔ bɛ nyaa n-doya. Chim bɛ naan dara gilila.
So uh, ni decided shɛm nyɛ ŋun ti ni ti pa dira amiliya fiila. Maa mi mali saha shɛli kam man yi pun yɛri a mi ka a yɛri ma ni n sɔhiri pam ni n bɔri amiliya. Aywa ka ti lahi yɛn ni ti dima amiliya fiila. Man maa ŋuna man ni pun bɔri shɛm m-bala.

Kaula, Ayi, ni so n yiɣisi n so kaula mi je Allah n yiɣisi o goyuli tum ka ti goyuli tum ka a bi kpuɣira ɛɛh m paana.
Accra bee yaŋɔ?
Tamale ka m be ŋɔ, m be duu m paana. Asiba ŋɔ ka n ku paanu. Yuŋ maa ka n so shee na ka yi sa asiba ŋɔ fɔŋ Accra ti Tamale. Yuŋ la
zom Naawuni di yɔhim ma, di chɛ ka n di wahala kana yi n ka a kani. A n beni ye, n paanu. Ok, n kanna pun fɔŋ o. N kanna. Yan kanna, di saha yan kanna.